Шушында, шушы Җөре авылында 20 баланы тәрбияләргә ниятлибез. Бу балалар арасында күбесе теге сәламәтлек сәламәтлек ягыннан әзрәк загыйф. Бар безнең даун авыру, әзрәк теге психологик развитие развитиедән теге ниде Шуңа күрә төрле-төрле безнең балалар бар, ләкин шушы балалардан без шундый яхшы тормышка әзер кешеләрне чыгармакчы булабыз. Монда аны ничектер тернәкләндерү махсус табиблар ниләр бар? Әйе, табиблар монда атна саен шушы безнең ЦРБдан тикшерү өчен табиблар килә, бөтен ниләрне аларның диагнозларын, аннары ничек дәвалау юлларында Карыйбыз, монда теге массаж, массаж һәм башка төрле уен реабилитация шундый бүлмәләр ясадык. Специалистлар чакырырбыз. Атнага бер булса да теге төрле төрле теге специалистлар киләчәк шушы балалар белән нитергә. Аннары аларның сәләтләрен карарбыз. Киләчәктә бәлки берәр ниндер сәләтләре булса, шуны үстерербез аларда.

Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле кунаклар! Без бүген Милли Ислам ярдәм итү фонды ярдәме белән заманча җиһазландырылган, барлык таләпләргә дә туры килә торган физик яктан зәгыйфь ятим балалар йортын ачу тантанасына җыйналдык. Ярдәм хәйрия фонд эшчәнлегенә ун ел тулды. Үз эшчәнлеген берничә юнәлештә алып баручы фондның изге гамәлләре хакында Татарстанда гына түгел, ә Россия төбәкләрендә дә күптән беләләр. Ике мең дә ундүртенче елның ноябрь аенда бүген ачыла торган инвалид ятим балалар йортына тәүге сабыйлар килде. Әлеге балалар арасында күрмәүчеләр дә, Даун синдромы белән сөйләүчеләр дә, балалар церебраль параличы белән авыручылар да бар. Ярдәм мәчетендә эшләүче Мәликә ханым Гыйлметдинова тәүлек әйләнәсендә әлеге сабыйлар янәшәсендә. Әти, әни назыннан мәхрүм калган нарасыйларның тән сәламәтлеген генә түгел, ә күңелләрен дә тәрбияләргә бар көчләрен куялар биредә. Ятимнәр йортының максаты, балаларны сәламәтләндерү, олы тормыш юлына әзерләү. Һәр бала комплекслы тернәкләндерү курсы уза биредә. Ә киләчәктә бу балаларга торак алырга булышу, аларны тиешле ташламалардан файдаланырга өйрәтү, тормышларын юридик яктан коруда ярдәм итүне дә планлаштыралар. Ике мең дә унбишенче елда Ярдәм фонды күрмәүче һәм ишетмәүче инвалид балаларны да үз канатлары астына алырга җыена. Хөрмәтле райондашлар, безнең гамәлләребез белән уртаклашырга башкалабыздан мәртәбәле кунаклар килде. Алар Ярдәм, Ярдәм мәчетенең имамы Илдар хәзрәт Баязитов, Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин да бар һәм бик күп кенә милләттәшләребез һәм

Шушында килеп, кулларын күтәреп, әмин дип, синнан да гамет итә торучылардан, Тусиятдиннәр йортын аякка бастырырга, шушыны эшләтеп җибәрергә ярдәм итүчеләрдән, дога өмет итеп ятучы вафат булган барлык туганнарының, әти-әниләренең, әби-бабаларының, йөрәк җимеш балаларының, никахта булып та дөньядан үткән хәләл җефетләренең барчаларының да рухларына дога итеп ирештерү рухларын шат кылсаң иде, аларны безләрдән риза кылсаң иде. Ил көннәребезгә, җаннарыбызга, гаиләләребезгә тынычлык, тәннәребезгә сәламәтлек, маңгай күзләребезгә нур, калеб күзләребезгә нур биреп, үзебезнең, балаларыбызның, җитәкчеләребезнең күңелләренә тәүфикъ-һидәят биреп, яши торган дөньяларыбызны Ислам дөньясы кылсаң иде.
Хөрмәтле муфтиләр, имамнар, дин кардәшләребез, Әссәләмү алейкум вә рахматуллаһи вә баракатуһ! Форсаттан файдаланып, барчагызны Мәүлид бәйрәме белән котлыйм! Мәүлид бәйрәмегез мөбарәк булсын. Моннан соң иң әүвәл Аллаһ Субхану Тәгалә Илдар хәзрәтебездән, Малика апабыздан, Фидаил хәзрәтебезне дә онытмаска кирәк. Моннан соң бу йортка барча булышкан кардәшләребездән Аллаһ Субхану Тәгалә разый булсын. Онытмагыз, сезнең садакаларыгыз юкка чыкмый. Бәлки унга, йөзгә, бер меңгә тапкырланадыр. Инде бигрәк тә шундый изге айларда изгелек кылыйк. Тагын бер кат Илдар хәзрәт Аллаһ разый булсын. Илдар хәзрәткә бергәләшеп булышыйк.
Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле җыри халкы, хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Бүген бездә бик зур вакыйга. Мин э, беренче рәхмәт әйтер идем. Илдар хәзрәт Баязитовка, үзебезнең мөфтиебезгә, Камил хәзрәткә. Республикада бит э, күпме районнар бар, күпме авыллар бар, Казан бар, шәһәрләр бар. Менә шушындай җаваплы изге эшне менә безнең районда, Җөрия авылында бу аларның инициативасы. Мин аларга бик зур рәхмәтле. Менә шуны әйтәм инде. Бу тик бай гына менә җырый да түгел, Ходай Тәгалә бар. Чөнки менә бу авылда безнең район район район безнең хезмәт сөючән халык яши районда. Җыри инде, ул инде үзенең укымышлыгы белән, үзенең дингә мөнәсәбәте белән Кешеләргә ярдәм белән аерыта торган авыл авылларның берсе. Э, менә безнең бүләгебез, бу безнең э, юа торган пылесос. Шушы бүләкне бүген бүләк итәбез. Кабул итеп алыгыз.
Хөрмәтле кунаклар, кадерле райондашлар, ә хәзер балалар йортына беренче адымнарны атлап керү хокукы Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сабигуллинга, Ярдәм мәчете имамы Илдар хәзрәт Баязитовка һәм Тләче муниципаль район башлыгы Илдус Фатих улы Зариповка бирелә. Әйдәгез. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.

Изге күңелле кешеләргә менә мондый йортлар, зурлаган йортлар, алар инде күбрәк булса, безнең ятим балалар, авыру балалар, алар балалар йортларында яшәмәсләр иде, алар да шушындый йортлар яшәсәләр, шушы кешеләр булып, шушындый ярдәм итә торган Эшмәкәрләр, аннары безнең менә Илдар хәзрәт шикелле башлангычлар, Баязитов. Их, Идел йорт, Идел йорт, Идел буе имин йорт. Ата-бабаң тоткан йорт, котлы булсын туган йорт. Айдан якты нәрсә юк, кара болыт басмаса. Кеше гарбы шул булар, кайтып илдең тапмаса.